Günaýdyň hormatly watandaşlar! Korrupsionerler tarapyndan çuňňur hormatlanýan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenme. Siz ýigrimi bäşinji aprel iki müň ýigrimi nji ýylda Aşgabat şäheriniň ippodromynda Bedew toýuny geçirdiňiz we ýedi sany bedewi, Hazar, Gerçek, Köýten, Kaýum, Paýtagt, Edermen we Toýly atly iki-üç ýaşar atlary welaýat zähmetkeşleriniň, Harby ministrligiň, Aşgabat şäheri ýaşaýjylarynyň we atşynazlaryň adyndan göz-görtele padarka aldyňyz. A ýigrimi ýedinji aprelde iki müň ýigriminji ýylda Türkmenistanyň Mary we Lebap welaýatlarynda uly tebigy betbagtçylyk bolup geçdi. Adamlaryň öý-ojaklary ýykyldy, ýüzlerçe kişi ýogalypdyr. Sen bulara kömek edenden geçen işgärleriň ugradyp üstüne üstünde durup ölenleri tiz jaýlamaly we dymmany talap edipsiň. Bu nähili bolýa? Düýn sen olaryň adyndan gymmat sowgatlary aldyň, bu gün hem olary ýatdan çykardyň. Wagtynda sen Berzeňňi, Birinji maý posýoloklary, Çoganlyny, Şory, Gažany-da ýykypdyň. Bu faktlar Gurbanguly Berdimuhamedowyň halka duşmançylygynyň subutnamasydyr. Aşgabatdaky fabrikleri ýykyp, adamlary işsiz goýduň. Sen Gurbanguly diş dogtor. Eger düşünseň zawod fabrikler oba hojalyk meýdanlary iliň towuk ketegine çenli bular ekonomikanyň fundamentidir. Bu zatlary ýykdyň ýumurdyň we bütin ili işsiz aç ýalaňaç goýduň sen. Seniň gözüň altyn pul baýlygyndan gapyldy. Sen hiç zady görmeýärsiň. Haçan pursat geler, şol wagtda biz bararys Türkmenistana, Aşgabada. Sen şuny ýatdan çykarma, haýyş edýäris. Türkmenistan harby serkerdelerine ýüzlenme. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhamedow öz işini başaranok. Şo sebäpli biz size ýüzlenýäris. Öýke-kine bolmasyn adamlar, siz watanyň geljegini, ilatyň ykbalyny goramaly halk wekilleri. Geçen mart aýynda Stambulda pajygaly ýagdaýda, düýnki Mary we Lebapda, tebigy ýykgynçylyklardan ýüzlerçe maşgala agyr ýitgileri başdan geçirdi. Türkmenistanyň Prezidenti halka kömek etmekden boýun gaçyrýar we ilden dymmany talap edýär. Bu hadysalary bellemek bilen biz, dogry düşüniň, sizden Watan we halk barada çuňňur oýlanmany haýyş edýäris. Türkmenistanyň Birleşen garşylyk güýçlerine Assosiasiýa Türkmen demokratik hereket agzalaryna ýüzlenme. Hormatly agzalar, aktiwistler we watandaşlar! Biziň hemmämiziň başymyza agyr synaglar geldi. Hökümet başynda oturan diktator Berdimuhamedow sebäpli halk işsiz, aç, hassaçylygy başdan geçirýär. Halk sosial tarapdan goragsyz galdy. Soňky iki aýyň içinde köp ýaşlar, watandaşlar wepat boldy. Olaryň ýatan ýeri ýagty bolsun, jaýy jennetden, imany hemra bolsun. Amin. Eziz adamlar, görüň biz Watanymyzy, ojagymyzy, geljegimizi ýitirip otyrys. Şu wideony gören her adam pikirlensin. Biz näçe çalt birek-birege düşünsek, şonça-da tiz diktaturany ýeňeris. Belli güni biz Watana bararys. Siz bize garaşyň, eziz watandaşlar. Köp sag boluň!